Менә халык мәхәббәте, әйе, ул үзенә күрә бит инде бер бер тойгач, аны һаман-һаман тоеп торасы килә торгандыр. Бу гастрольләргә чыгуның да сәбәбе шул. Менә халык бит инде, яңа гына күреп тордым, сырып алганнар, җибәрәселәре килми. Ул фотога ничә тапкыр төштегез икән сез? Аның су- чутсыздыр инде ул. Аны санаган кеше булса минем янымда, мин э, бик шат булыр идем, шулай да санаучы булмагач, Бик күптер дип исәплим, чөнки чыннан да тамашачыларыбыз мәхәббәтен анын, менә әйтәм бит әле, гашык итеп саклый алганмы икән, гашык итеп саклый белергә кирәк. Чыннан да тырышабыз. Ә менә бүгенге Чистай халкы ничегрәк булды? Зал ничегрәк? Күрәм, экспромтлар да күп булды, әйме, сәхнәдә? Экспромтлар ул көн дә безнең. Бу төрле төбәкләргә, төрле төбәккә кагылышлы, шаян бөтен нәрсә безнең. Шулайрак

Һәрберсенең үзенең функциясе бит инде, әйме? Безнең тамашачыларыбыз ул менә елдан-ел эшләнгән әйбер. Без һәрбер төбәктә, һәрбер елны шул ук вакытта өйрәнгән тамашачылар. Һәм инде алар беләләр, алар яңа программа карарга килгәннәрен. Без бер вакытта да былтыргы программаны бер үк җирдә ел саен күрсәтмибез. Без елга бер программа белән, бер программа белән киләбез инде. Инде программа булгач, әлбәттә, үзегез күрдегез бүген Сабантуй күренешләре булды, шуңа күрә безнең милли киемнәребез дә анда күренде һәм инде эстрада киемнәр дә. Гомумән, э, һәрбер программага күлмәкләр аерым тегелә, аерым уйлана, аерым бөтен нәрсә эшләнә. Шуңа күрә гомумән менә шушы программаны күрәсе килсә, елга бер генә күреп була. Шушы күлмәкләрне дә, ә инде күлмәкләр менә шушыннан соң эленеп калалар шулай матур итеп. Шуннан соң аны беркем дә кими. Коллекцияга. Коллекция. Музей ачырбыз инде Алла бирсә. Алла бирсә.
Программа э, дәвамында э, яңа талантлар, яңа Ансына килгәндә, әйе, ел саен без ачабыз бер кеше. Былтыр, мәсәлән, без Мурат Гайсинны җырлаткан идек, ул безнең э, бездә музыкант егетебез булып эшли. Быел инде Фирдүсне ачтык, дип әйтергә кирәк. Без аны Рәсәй буенча күрсәтәбез. Шуннан да ул бик зур мөмкинчелек яшьләр өчен. Без яшьләрне һаман да алга этәрергә тырышабыз, яшьләрне күрсәтергә, аларны ныгытырга, эшкә өйрәтергә һәм инде иҗатка өйрәнсеннәр дип без. Кайчандыр үзегез дә беренче адымнарны атлаган кеше буларак, ансы бар, ансы бар.
Без үзебез дә яшь буларак, безгә яшь коллектив белән эшләү җиңелрәк. Аннары менә залдагы һәрбер төрле-төрле буын. Әйе, ансы бар. Кечкенә менә мондый кечкенә балалардан алып, ак яулыклы апаларга кадәр. Аларның һәрберсенең Э, үзенчәлекле бит инде э, программаны сез алдан ук менә шулай уйлыйсыз әйме һәрберсенә туры килсен дип синең соравыңа инде җавап кайтарасым килә менә өлкәннәр дә утыра залда э, урта буыннар да һәм инде бик кечкенә балалар да күп дип гаҗәпләнергә түгел чөнки ул безнең без аны беләбез без беләбез безнең тамашачыларыбыз шушы категориядә булган бер яшьтән алып сиксән яшькә хәтлем шуңа күрә Безнең җырларыбыз да төрле. Карап торсаң, яшьләргә дә кагылган җырлар, элегрәк җырланган Сара Садыкованың җырлары да яңгырады бүген. Аннан соң балаларга инде балҗимеш инде ул җыр безнең. Үзең күреп тордың, сәхнәгә чыгып, алар аның төшәсе дә килми ул җыр. Җырны бик яраталар балалар. Шушы концерт программасын уйлап тапкан кеше бит инде һәм үзегезнең алдыгызга куйган максатны ничегрәк Бирештегезме? Әлбәттә, иң беренче башлаган кеше әлбәттә мин, ләкин бу тора бара бергәләп, коллектив белән бергәләп, шул ук вакытта тамашачылар белән бергәләп, чөнки тамашачы үзе әйтә ул, кайсы җирен ничегрәк үзгәртергә, кайсы җире теге отышлырак, Кайсы җире артык, ансын төшереп калдырабыз, кайсы отышлырак аны тагын да күпертәбез. Чөнки иң беренче чиратта безнең төп режиссерыбыз тамашачы. Без барыбыз да, һәммәбез дә бары тик тамашачы өчен эшлибез.
Мин Гүзәл Илдар театрында бер ел, бер ел була сентябрьдә алар белән эшләгәнгә. Группа бик тату безнең. Бер Бергә, ну, спорлашу да була анда, но барыбер теге күңелле, о, безнең анда автобуста барганда. Бергә-бергә шулай яңа шәһәрләрне күреп, кешеләр белән танышып. Мин гүзәл гүзәл илләр җыр театрында 6 нчы ел инде хә биим. Ел саен аларның программаларында. Бөтен Россияне дип әйтим инде. Бөтен Ел, ел саен инде башыннан азагына хәтле сезонның гел алар белән бии.
Мин Мурат булам. Гомумән бик рәхмәтлемен Гүзәлгә, Илдарга. Э, бик бәхетлемен бу группада эшләвемә. Э, бик дусбыз барыбыз да. Шуга сөенәм. Һәм киләчәктә матур җырлар язып бергә эшләп Бергә эшләргә язсын. Ике кыз бит инде, әйме? Әйе. Э, Сурәтләп кит әле. Гүзәл нинди дә, син нинди? Охшаш якларыгыз бар, аермалы якларыгыз бардыр, әйме? Безне гел э, ни дип әйтәләр инде. Бер бер дә охшамансыз дип әйтәләр. Төс- Капма каршы.
Капма каршы, әйе.
Ул шундый тиз, ул шундый прям ничек әйтәсең инде энергиялы миндә дә бар инде ул кайчакта
эшләргә кирәк булдыйса эшлим инде мин аны әйе была инде мин более такая спокойная тынычрак тынычрак әйе
Мин сораулар бетте. Менә күзәтеп торам, әйме, э, яңа э, концерт программасын, гомумән концерт программасында Гүзәлнең иҗат ягыннан күбрәк өлеше. Ә синең техник яктан бөтенесен оештырып, җыеп, э, бөтен яктан оештырып йөрү. Шулаймы чынлап та?
Шулай инде ул. Бүген ничегрәк булды, мәсәлән? Ничегрәк булды?
Һәр көнне дә шул бер үк хәл инде бездә, һәр көнне бер үк Әйтергә кирәк, тырышлык, бер үк. Менә инде күпләр әйтәләр, сез безгә инде кыскача программа алып киләсездер, безгә кешеләрегез әзрәк киләдер, яки сәхнә бизәлешләре башка башкачарактыр дип. Шуннан мәгънәсен әйтергә кирәк, шул ук программаны Мәскәүдә бирсәк, шул ук программа Казанда. Һәм шул ук программа булырга мөмкин, инде кечкенә генә булса, район үзәкләрендә дә шул ук кешеләр катнаша, ләкин инде Казанда һәм Мәскәүдә, күп зур шәһәрләрдә безнең Биючеләр күбрәк булырга мөмкин, ә инде менә техсостав ягыннан һәм инде алып баручылар, аларның берсен дә төшереп калдырып булмый, ни өчен дигәндә концерт китек килеп чыга, шуңа күрә барысы да йөриләр. Э, техник яктан инде әйтергә кирәк, егетләргә әзрәк эш күбрәк инде. Алар инде әйттем инде алданрак килеп, менә шул утларны куеп, э, экраннарын элеп, э, егетләргә эш тия, ләкин нәрсә әйтәсем килә, нәтиҗәсе әйбәт булгач, ансына гына Ничек тә түзәсең инде. Чын, чынлап та, матур булсын дип тырышабыз, күңелле булсын дип, ниндидер, э, нинди яңа караш. Шуннан да техника э, йөртмәскә дә була. Инде утлар, өстәмә э, тавыш, күпләр йөртмиләр дә аңардан. Э, без инде менә шуңа калганда, шул якка калганда тырышабыз, матур булсын, үзебезнеке булсын дип. Беренче чиратта сыйфат, әйме сезнең өчен? Әйе. Э, һәм бары тик ул э, залларда, мәдәният йортларында ниндидер мөмкинлекләр булмаган очракта гына үзгәреш булырга мөмкин әзерме? Шулай инде, төрле җирдә төрлечә бит. Кайдадыр бар, кайдадыр бернәрсә дә юк. Әлбәттә инде, шуннан әйтеп китәсем килә инде менә күпләр сорыйлар, сез инде менә зур-зур шәһәрләрдә, Мәскәүдә әйтик, анда 2-3 концерт космоста бирәсез, Казанда, Зур шәһәрләрдә инде меңләгән залларны тутыра. Сезгә менә шушындый кечкенә район үзәкләрендә концерт бирергә уңайлымы? Сезгә инде, әйтик, матди чыгымнарыгызны каплыймы дип әйтергә кирәк. Бердән без әле бик яшь, яшь башкаручылар, яшь җырчылар дип әйтик. Яшьләр инде без. Ни өчен дигәндә, әле яшь чагында эшләп каласызлар. Бу инде беренче минем позиция уйлау. Өйрәнеп, тәҗрибә туплап.
Чыннан да
Җырның җыртыгы юк диләр һәм халыкның да аның кимсетелгәне юк. Шул халык, шул, шул ук халык. Э, беренчедән һәм икенчедән инде э, матди якка килгәндә бәлки ул концертлар безнең э, чыгымнарыбызны каптап бетәдмиләр ләкин инде театр бар театрга егетләргә кызларга эш кирәк әлбәттә һәм без үзебез дә шомарабыз Шуңа күрә әлегә инде үзебезне тулысынча шушы эшкә тапшырабыз дип әйтергә кирәк. Киләчәктә инде күз күрер дип әйтик, кулыбыздан килгәнчә Алла теләсә йөрергә тырышыбыз һәр вакытта да. Инде калганын Аллаһ Тәгалә үзе белә дип әйтик инде.